Galatia khuami sin pawl cakuat, biahmaisa, caṭialtu pawl, cakuatmi, thlanglei Galatia Khrihfabu hna, caṭial kum AD sawmli le kua. Hi cakuat hi apostle Paul nih Galatia Khrihfabu hna sin i a kuatmi a si, dal khat, caang khat, caang hnih. Galatia peng thlanglei khua ah a voikhatnak a khual tlawn lioah Paul nih Khrihfabu a rak dirh hna. Apostle dal hleithum, caang hleikua in dal hleili, caang kul le caang thum. A voihnihnak apostle Darhleiruk, Caangruk le a vawithumnak Apostle, Daihleriat, Caang kul le caang thum, khual a tlawn lioah Galatia peng cu a va phan ṭhan. Apostle pawl nih hin a hnubik voihnih khual a tlawn hlanah hi cakuat a rak ṭial hi dal khat in dal hnih nih a fianter. Paul nih hi cakuat hi AD sawmli le kua hrawngah a rak ṭial. Cucaah a voikhatnak khualtlawnnak i Galatia peng thlanglei Khrihfabu hna a rak tlawn hnuah hi cakuat hi a ṭial tinak a si: Hi Galatia cakuat tuanbia cu Apostle dal hleithum caanghleili ah kan hmuh. Paul thawngṭha chimnak in Jew le Jentail tampi hna cu Bawipa lei ah an i mer, sihmanhsehlaw Jew cheukhat hna nih fakpi in an rak doh hna. Dohnak tampi lakah mi tampi Khrihfa ah an cang. Cuticun Paul le a rianṭuan hawile nih Khrihfabu cu an dirh hna i elder kha an chiah hna. Galatia peng in Paul a chuah tikah Jew cheukhat hna nih zumtu thar hna kha an pialpi hna. Cuticun mi tampi kha an rak pialpi khawh hna. Sihmanhsehlaw a rauhhlan ah an sin i thawngṭha a rak chimmi hna kilvennak ca kha a ṭial colh. Zumtu thiamcoternak le Thianternak cu nawlbia tuahnak thawngin si loin Khrih zumhnak thawng lawnglawng in a sinak kha a cawnpiak hna. A hmasa bik dal hnih ah Paul pumpak nunning kan hmuh. A lai dal hnih ah biatak cawnpiaknak kan hmuh i a donghnak dal hnih ah zumtu nun kan hmuh. Paul nih thawngṭha biatak, dalhnih ca nga canghlei kha ralṭha tein a langhter. Khrih nih a kan luatter cang. Cucaah cu luatnak ah cun fek tein dir u, dal nga cangkhat tiah zumtu kha tha a pek hna. Dalkhat biakchawnhnak, mi tam duhnak le pumpak duhnak thawng zong si loin Jesuh Khrih le amah cu mithi hna sinin a thawhtertu Pa Pathian duhnak thawngin apostle ah a cangmi keimah Paul le ka sinah a ummi unau vialte hna nih Malaysia peng i a ummi Khrihfabu nan sinah ca kan in kuat hna. Pa Pathian le kan Bawipa Jesuh Khrih sinin a rami velngeihnak le daihnak cu nan sinah um ko seh. Kan Pathian le kan Pa duhnak ning tein atu chan chan ṭhalo chungin A kan luatter nakhnga kan sualnak caah Khrih cu amah le amah aa pe. Kan Pathian le kan Pa sinah a zungzal in a zungzal tiang sunparnak um ko seh. Amen. A hmaanmi thawngṭha pakhat lawng. Ka khuaruah nan har tuk. Zeicahtiah luklak teah Khrih vel chung i aan autu hna amah sin khan nan i mer diam i thawngṭha dang tu kha nan zuan. Cu thawngṭha cu thawngṭha a si lo; sihmanhsehlaw nanmah hna aan hnawhtu hna le Khrih thawngṭha merh a duhmi mizeimaw an um caah a si, sihmanhsehlaw kanmah kan si zongah, vanmi an si zongah, nan sinah kan rak chimmi thawngṭha he aa ralchanh in thawngṭha dang a chimmi paoh cu chiat ko seh. Hmasa ah ka rak chim cang bantukin atu zongah ka chim ṭhan ko, nan rak cohlan cangmi thawngṭha he ralchanh in thawngṭha dang a chimmi paoh cu chiat ko seh. Zeicahtiah atu ah hin minung lungton maw kaa zuam, Pathian lungton dah kaa zuam? Asiloah minung lungtlinter maw kaa zuam? Zeitintiah atu tiang zong i minung lungtlinter kaa zuam ṭheo rih ahcun Khrih sal ka si hnga lo. Rianṭuan ding i Paul auhnak Sihmanhsehlaw u le nau hna, nan sinah ka chimmi thawngṭha hi minung ruahning he aa tlak in phuahchommi a si lo, zeitintiah Thawngṭha cu minung sinin ka hmuhmi a si lo; ahohmanh nih an ka cawnpiakmi zong a si fawn lo, sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih ka sinah a phuanmi a si. Jew biaknak chung i ka rak um lioah khan zeitindah ka rak nuncan ti kha nanmah nih nan theih ko. Pathian Khrihfabu kha chim khawh leng tiangin ka rak hrem hna i hrawh ka rak i zuam. Cun ka miphun chungin ka ṭhirual tampi hna nakin Jew biaknak ka rak tenh deuh. Anmah nakin ka pupa rophung kha fak tukin ka rak tenh. Sihmanhsehlaw ka nupa chungin a rak ka thleidang cang i a velngeihnak in a ka autu Pathian nih Jentail mi hna sinah amah thawngṭha cu ka chim khawh nakhnga amah duhning tein a Fapa cu ka sinah a phuan tikah aho thi le sa hmanh ruahnak ka hal hna lo. Ka hlan ah apostle ah a cangmi hna ton awk zongah Jerusalem ah ka kal lo, sihmanhsehlaw Arabia tu ah ka kal colh i Damaskas tu ah ka kir ṭhan. Kum thum a rauh hnuah Piter ton awkah Jerusalem ah ka hung kal i a sinah cun ni hleinga ka caam, sihmanhsehlaw Kan bawipa naupa Jeim dah ti lo apostle dang ahohmanh ka hmu hna lo, atu i nan sin i ka ṭialmi thil hna hi Pathian hmai i ka ṭialmi a si caah ka lih hrimhrim lo. Cu hnuah cun Siria ram le Silisia ram ah ka kal. Cun Khrih ah a ummi Judea Khrihfabu hna nih cun Mithmai cu an ka hngal lo, sihmanhsehlaw annih nih cun a hlan i a rak kan hremtu pa nih khan hrawh a rak i timhmi zumhnak kong kha atu ah cun amah hrimhrim nih a phuan cang ti lawng kha an theih. Cun keimah ruangah cun Pathian cu sunparnak an pek. Dal hnihnak Jerusalem ah Kum hleili hnuah Barnabas he Jerusalem ah kan hung kal i Titus zong kaa kalpi ve. Kan Pathian biaphuannak ningin ka hung kal i ka rak tlik cangnak le ka tlik rih lainak kha a lak an si sual nakhnga lo min lang deuh upa hna sin lawngah khan Gentle mi hna lak i ka chimmi thawngṭha kha ka chimh hna, sihmanhsehlaw keimah sinah a ummi Titus, Grik mi hmanh kha cuarparten an hnek chih lo. Cun cu thil a hun can cu mi zeimawh nih kan unau taktak a si lomi hna kha an hun luhpi hna i sal i an kan canter ṭhan nakhnga, Khrih Jesuh i kan ngeihmi zalonnak kha an hun ngiatthlai. Sihmanhsehlaw thawngṭha biatak cu nan sin i a hmunh khawh nakhnga suimilam pakhat chung te hmanh an nawl ka ngai lo. Cun min lang deuh upa tiah ruahmi hna zong zei an va si poah ka caah an i dannak zeihmanh a um hlei lo. Pathian cu aho cung hmanh ah thleidan a hmang lo, cun anmah nih ka sinah an chapchuan khawhmi zeihmanh a um lo. Zeihmanh an chapchuan lo pinah Piter kha cuarpartanmi hna sin i thawngṭha chimtu ah a fial bantukin kei zong cuarpartan lomi hna sin i thawngṭha chim fialmi tu ah an ka hmuh lehlam, zeicahtiah Jorpartan mi hna sinah Piter kha apostle in hlawhtling tein a hmangtu nih khan Jentail mi hna sinah apostle in hlawhtling tein a ka hman ve. Cun sittung pipi ah ruahmi James, Cephas le John nih velngeihnak Coter ka si kha an hngalh tikah annih cu cuarpartanmi hna sinah an kal i kannih tu kha Jentail mi hna sin i kal awkah i hawikomhnak orhlei kut cu keimah le Barnabas kha an kan chanh. Annih nih an kan cahtakmi thil pakhat cu Misifak hna philh lo ding kha a si i cucu kei zong nih tuah awk kaa ngeih hringhranmi rian a rak si ve. Paul nih Piter a mawhchiat, asinain Piter cu Antiok i a rat tikah mawhchiat awkin a um caah hmaitonh tein ka dir hnawh, zeicahtiah Jeim sinin a rami hna an phanh hlanah cun Peter cu Jentail mi hna he a ei a ding ko nain an ra phanh hnu cun cuarpartan mi hna ṭih ah aa zukziar i a dang tein a um. Cun Jew midang zong Peter he cun zethiam in an nun caah Barnabas hmanh khan zethiam nun cu an chawnh ve. Sihmanhsehlaw thawngṭha biatak duhning in ningcang tein an nun lo kha ka hmuh tikah zapi hmaiah Piter cu ka thawh i, “Nang Jew a simi nih Jew bantukin nung loin Jentail mi hna bantukin na nun lioah zeitindah Jentail mi hna cu Jew bantukin nun awkah na hnek lai? Kannih chuahkehnak in Jew a si i Jentail misual a si lomi hna nih minung cu phungbia tuahnak thawngin thiamcoter a si lo. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih zumhnak thawngin a si kha kan hngalh caah kannih zong phungbia tuahnak thawngin si loin Khrih zumhnak thawngin Thiamcoter kan si nakhnga Khrih Jesuh cu kan zumh. Zeicahtiah phungbia tuahnak thawngin ahohmanh thiamcoter an si lai lo. Sihmanhsehlaw Khrih ah thiamcotermi si kan i zuam lioah kanmah lila kha misual i hmuh kan si kun ahcun Khrih cu sualnak rianṭuantu maw a si kun hnga? Si naisai hlah, zeitintiah ka ṭheh cangmi kha ka sak ṭhan ahcun keimah le keimah phungbuartu ah kaa ser a si ko hnga. Cucaah Pathian ca i kan nun khawh nakhnga phungbia thawngin phungbia ka thi cang. Kei cu Khrih he khenhchih ka si cang. Sihmanhsehlaw ka nung, asinain keimah ka si lo. Ka chung i a nungmi Khrih tu kha a si, cun atu i taksa in ka nunmi nunnak cu a ka daw i ka caah aa pemi Pathian Fapa zumhnak thawngin a si. Pathian velngeihnak cu ka hlaw hrimhrim lo, zeicahtiah Dinnak cu phungbia thawngin kan hmuh khawh a si ahcun Khrih a thihnak cu pakpalawng a si ko hnga. Dalthumnak Zumnak thawngin thiamcoternak Maw Galatia mihrut hna, biatak zulh lo awkah aho nih dah aan molhter hna? Aho mithmuh ah dah Jesuh Khrih cu khenhchih a si tiah fiang tein nan lakah langhter a si. Thlarau nan co kha phungbia nan tuahnak thawngin maw a si, asiloah theihnak in a rami zumhnak thawngin dah a si ti lawnglawng hi nan sinin theih ka duhmi cu a si. Mihrut taktak maw nan si ko? Thlarau in aa thawk cangmi nih maw taksa in mitling si nan i zuam? Harnak tampi nan inmi hna kha pakpalawng maw an si kun hnga? Pakpalawng cu an si dih taktak hnga maw? Cucaah Thlarau aan petu hna le nan lake thil khuaruahhar hna a tuahtu nih cun phungbia nan tuah ruangah maw asiloah theihnak in nan zumh caah dah? Cu thil hna cu a tuah. Cu bantuk cun Abraham nih Pathian a zumh i a zumhnak cu a dinfelnak caah relhpiak a si. Cucaah zumhnak a ngeimi lawnglawng Abraham fale an si kha hngal ko u. Cun Cathiang nih zumhnak in Jentail mi hna cu Pathian nih thiam a coter hna lai kha a rak hmuh chung caah Abraham sinah, “Nangmah ah miphun vialte kha thluachuah an hmu lai,” tiah a hlanpi in thawngṭha a rak phuan chung cang. Cucaah a zummi paoh cu zumhnak a ngeimi Abram he thluachuah a pek hna. Zeicahtiah phungbia tuahnak aa bochanmi paoh cu chiatserhnak tangah a ummi an si. Zeicahtiah Cathiang nih, Ahohmanh Phungbia cauk chungah tuah awk i aa ṭialmi thil vialte kha pehtlai tein a tuah lomi paoh cu chiatserh a si tiah a ti. Cucaah ahohmanh Pathian hmaiah phungbia in thiamcoter an si lo cu a fiang ko. Zeicahtiah miding cu zumhnak in a nung lai, sihmanhsehlaw phungbia tuahnak nih cun zumhnak kha aa bochan lo. Cucaah nawlbia a tuahmi pa cu a tuahnak in a nung lai. Khrih nih kan ca i chiatserhnak a innak thawngin kannih cu phungbia chiatserhnak khan a kan tlenh. Zeicahtiah Cathiang nih thingkung cung i thlaimi paoh cu chiaserhmi an si tiah a ti. Cucu Khrih Jesuh thawngin Jentail mi hna cungah Abraham thluachuah a tlun i kannih nih zumhnak in kamhmi thlarau kan co khawhnak dingah a si. U le nau hna, minung biachim ningin ka chim ko lai. Minung kaphnih biakamnak lawng hmanh siseh law, fehter a si cang hnu ahcun ahohmanh nih an hrawh in a chap zong an chap bal lo. Abraham le a tefa sin i biakamnak a tuah tikah cun na tefa hna tiah a tam ca in a hmang lo, sihmanhsehlaw pakhat ca in cun na tefa tiah a ti i cucu Khrih kha a si. Cun ka chim duhmi cu hihi a si: Kum zali sawmthum hnuah tuahmi phungbia nih cun Pathian nih a hlan in Khrih ah a fehter cangmi kaphnih biakamnak zong kha zeihmanh lo ah a canter kho lo. Cucaah phungbia tuahnak in roco khawh hei siseh law roconak cu biakam ruangah a si hnga lo. Sihmanhsehlaw Pathian nih Abraham cu biakamnak thawngin ro cu a pek. Phungbia nih aa tinhmi a si ahcun phungbia nih zei ṭhathnemnak dah a ngeih kun? Biakam mina sinah cu tefa a phanh hlan tiang nawlbual ruangah chapmi a si i vanmi hna hmangin nawlpiaktu kut ah pekmi a si. Mi nawlpiaktu nih cun pakhatlei ca lawng a ruat lo, sihmanhsehlaw Pathian cu amah pakhat lawng a si ko. A si kun ah phungbia le Pathian biakamnak cu an i ralchanh maw? Ralchanh hrimhrim hlah. Zeicahtiah nunnak pe khotu phung kha pek rak si seh law, Dinfelnak cu phungbia tuahnak in a si taktak ko hnga. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih zumhnak thawngin a zummi paoh nih biakam an co khawh nakhnga Cathiang nih mi vialte kha sualnak tangah a kan chiah dih. Asinain zumhnak a rat hlanah cun Phungbia in hren kan si i phuan Laimi zumhnak caah chiah kan rak si. Cucaah zumhnak in thiamcoter kan si nakhnga phungbia cu a kan cawnpiaktu bantukin Khrih leiah a kan hruaitu a si. Sihmanhsehlaw zumhnak a phanh cang hnu ahcun cu cawnpiaktu tangah cun kan um ti lo. Pathian fale hna, Zeicahtiah Khrih Jesuh nan zumhnak thawngin nan dihlak Pathian fale nan si cang. Cucaah Khrih chungah baptisma a comi paohpaoh cu Khrih he aa thuam cangmi nan si. Jew e, Grik ee ti a um ti lo, sal ee, miluat ee ti a um ti lo, nu ee, pa ee ti a um ti lo, zeicahtiah nan dihlak in Khrih Jesuh ah pakhat nan si cang. Cun Khrih ta nan si ahcun Abraham tefa nan si i biakam ningin rocotu nan si. Dellinak, zumtu ro. Atu i ka chimmi cu rocotu cu zeizong vialte uktu a si hmanh ah ngakchia a si chung paoh cu sal he an i dannak zeihmanh a um lo. Sihmanhsehlaw a pa nih a khiahmi ni caan a phanh hlan paoh cu zohkhenhtu hna le tlangtlatu hna tangah a um ve ko. Cu bantuk cun kannih zong ngakchia kan rak si lio ahcun vawlei kalning sal kan rak si. Sihmanhsehlaw a tlingmi caan a hun phanh tikah Pathian nih a Fapa cu Phungbia tangah nu hrinnak in a run thlah, cucu phungbia tang in a ummi hna kha a kan tlanh i kannih nih fa bantukin fa sinak kan co khawh nakhnga caah a si. Cun nannih cu fa nan si caah Pathian nih a Fa Thlarau kha nan thinlung chungah a run thlah i, Abba, ka Pa, tiah a au. Cucaah nannih cu sal nan si ti lo; sihmanhsehlaw fa nan si cang. Cun fa nan si ahcun Khrih thawngin Pathian rocotu nan si. A ngaingai ti ahcun Pathian nan rak hngalh hlanah cun a kotho hrimhrim in Pathian a si lomi hna i sal nan rak si. Sihmanhsehlaw atu i Pathian nan hngalh cang hnuah le Pathian nih aan hngalh cang hna hnuah zeitindah a derthawmmi le santlai lomi kalning i sal si ṭhan cu nan duh khawh? Nannih nih ni le thla, kum le khua caan kha nan ulh hna. Nan caah rethei in rian ka ṭuanmi hna hi pakpalawng an si sual lai tiah nan caah ka thin a phang. U le nau hna, kei zong nanmah bantuk i kaa can bantukin nannih zong keimah bantuk ah i cang u tiah fakpi in kan nawl hna. Ka cungah fahnak zeihmanh nan ka pe hrimhrim lo. Nan sin i a voikhatnak thawngṭha ka phuan ah khan taksa in ka rak der thawm kha Nanmah nih nan hngalhmi a si ko, cun ka taksa in ka tuarmi hneksaknak kha nannih nih zeirel loin nan um lo i a hlawt zong nan ka hlaw fawn lo. Sihmanhsehlaw Pathian vanmi bantukin le Khrih Jesuh bantukin nan ka cohlan. Zeikun cu dah nan i lawmhpimi thluachuah cu a si? Zeicahtiah Nang kong i tehte ka khaanmi cu hei si kho sehlaw an mit hmanh khoih in an ka pek hnga, ka ti. Cucaah biatak kan chimh hna caah nan ral ah ka cang dara? Annih nih cun an in sunsak ngaingai ko hna. Sihmanhsehlaw ṭhatnak caah a si lo, zeicahtiah nanmah tu nih nan sunsak hna nakhnga Nanmah tu kha thlei an in duh hna; sihmanhsehlaw kan campi hna lio lawngah si loin a ṭha lei in i sunsak cu a ṭha zungzal ko. Ka fale hna, nan chung i Khrih a um hlan tiang cu Nau nganfah bantukin nan ca'h rian ka ṭuan ṭhan ko rih lai. Atu ahcun nan sinah um in ka biachim ning thlen ka duh ko. Zeicahtiah nan kongah cun ka khuaruah a har ko. Isaac le Ishmael Nannih phungbia tang i um a duhmi hna, phungbia nih a chimmi nan thei lo maw? Ka chim tuah u. Zeicahtiah Cathiang nih Abraham nih fapa pahnih a ngeih hna i pakhat cu salnu sinah a ngeih i pakhat cu miluatnu sinah a ngeih, a ti. Sihmanhsehlaw salnu sin i a hrinmi cu taksa sining in a hrin i miluatnu sin i a hrinmi tu cu biakam ningin a hrin. Cu thil hna cu tahchunhnak an si, zeitintiah nu pahnih cu kaphnih biakamnak pahnih kha an si i pakhat Sinai tlang in a si i a hrinmi hna cu sal ah an cang, cucu Hakkar kha a si. Zeicahtiah Hakkar cu Arabia i a ummi Sinai tlang kha a si i Atulio Jerusalem tahchunhnak kha a si i amah cu a fale he sal an si. Sihmanhsehlaw van Jerusalem cu a luatmi a si i amah cu mi vialte i nu a si. Zeicahtiah maw hringlo, nang fa a hringlo nu, i lawm tuah. Nang nau nganfah a tuar bal lomi thanuam in au tuah, zeitintiah fa a ngeimi nu nakin kaltakmi nu nih fa tam deuh a ngeih tiah aa ṭial. U le nau hna, kannih cu Isak bantukin biakam fale kan si. Sihmanhsehlaw taksa sining in hrinmi nih Thlarau sining in hrinmi fa a rak hrem bantukte khan atu zongah hin a si ṭhiamṭhiam ko. Asinain Cathiang nih zeitindah a ti kha, “Salnu le a fapa kha ṭhawl hna, zeicahtiah salnu fapa cu miluatnu fapa bantukin rocotu a si kho lo,” tiah a ti. Cucaah u le nau hna, Kannih cu sal nufa le si loin miluat nufa le kan si. Dal nganak, Khrihfa zalonnak. Khrih nih a kan luatter cang. Cucaah cu luatnak ahcun fek tein dir u law sal thaphu kha i khinh ṭhan ti hlah u. Zohhmanh u, hihi keimah Paul nih kaan chimh hna. Nan cuarpar nan i tan ahcun Khrih cu nan caah ṭhathnemnak zeihmanh a ngei hnga lo. Cun cuarpar aa tanmi paohpaoh cu phungbia kha a ningpi in zulh awkah leiba a ngeimi a si cang ti kha theihter ṭhan kan duh hna. Phungbia in thiamcoter si aa zuammi hna cu Khrih he aa ṭhen cangmi nan si i velngeihnak khan nan tlolh cang. Zeicahtiah kannih cu Thlarau thawng cun zumhnak in kan i ruahchan ni dinnak kha i ngeih ngaiin kan hngak. Zeicahtiah Khrih Jesuh ahcun cuarpartan zong cuarpartan lo zong zeihmanh sullam a ngei lo, sihmanhsehlaw dawtnak in rian a ṭuanmi zumhnak lawng hi men a ngeimi a si. A hlanah cun nan tlikning a rak ṭha ko. Asinain aho nih dah biatak zulhnak khan an in kham hna? Cu bantuk lemsawinak cu nanmah an autu hna sinin a rami a si lo. Thilnu tlawmte nih nawnmi chang cu a ningpi in a thawhter ko; lungthin dang tu cu nan ngei hrimhrim lai lo, tiah Bawipa thawngin nan cungah Zumhnak ka ngei ko, sihmanhsehlaw hna aan hnawhtu hna cu aho an si paoh ah biaceihnak cu amah tein a in ko lai. Cun u le nau hna, atu tiang cuarpartannak kong ka chim ṭheo rih ahcun zeicahdah hremnak cu ka tuar rih kun? Cuti in ka chim ahcun kraws tlukrilhtertu a sinak kha Cu bantukin hna an hnawhtu hna cu an chiaṭha kha i tan lalaw hna sehlaw ti ka duh. Cucaah u le nau hna, nannih cu miluat si awkah auhmi nan si. Sihmanhsehlaw nan luatnak tu kha pumsa duhnak ca i caanṭha ah hmang hlah u. Pakhat le pakhat dawtnak in i bawmchanhnak ah hmang ko u. Zeicahtiah phungbia vialte cu na innpa kha nangmah le nangmah naa dawt bantukin na dawt lai timi bia pakhat ah khan a tling dih. Sihmanhsehlaw pakhat le pakhat kha nan i seh nan i koh ahcun i ralring u, pakhat le pakhat nan i hlo sual lai. Cucaah hihi kaan chimh hna: Thlarau duhning in nung u. Cun nan pumsa duhnak kha a di nan riamhter lai lo, zeicahtiah pumsa duhnak nih thlarau kha a doh i thlarau duhnak nih pumsa kha a doh ve. Cun annih cu pakhat le pakhat an i doh caah, Tuah na duhmi kha na tuah hna lai lo, sihmanhsehlaw Thlarau nih aan hruai hna ahcun phungbia tangah nan um ti lo. Cucaah pumsa duhnak nih a tuah tawnmi hna cu an fiang ko. Cu hna cu tangdang pomnak, nupa sualnak, thurhnomhnak, horduhcuainak, siasal biaknak, doih le eih, huat ralnak, i siknak, hnahchuahnak, thinlinhnak, mahzawn lawng i ruahnak, lung i khah lonak, cawnpiaknak hmaan lo, mihngarnak, lainawnnak, zuritnak, nuamsul i umnak le Cu bantuk thil a tuahmi hna nih cun Pathian Pennak kha an co lai lo tiah a hlan zongah ka rak in chimh cang hna i atu zongah kaan chimh ṭhan hna. Sihmanhsehlaw thlarau theitlai cu dawtnak, lawmhnak, daihnak, lungsaunak, Zaangfahnak, ṭhatnak, zumhtlak sinak, nunnemnak, mah le mah i uk khawhnak hna hi an si. Cu hna a ralchanhtu phungbia zeihmanh a um lo. Cun Khrih ta a si cangmi hna nih cun An taksa sinak kha an taksa sinak nih a tlaihchan tawnmi le a duhnak vialte he khan an khenh chih dih cang. Thlarau in kan nun ahcun thlarau in kan kal awk a si fawn. Porhlawt ruamkai in pakhat le pakhat thin i hunter le pakhat le pakhat i hnahchuah in kan um awk a si hrimhrim lo. Dal ruknak, nan thilrit i chang u! U le nau hna, mi zeimaw nih sualnak a tuah kha nan hmuh ahcun nannih nih thlarau mi hna nih cu bantuk minung cu nunnemnak thlarau he nannih zong Tukforh nan si sual nakhnga lo ralring tein nan hrimhter ṭhan awk a si. Pakhat le pakhat nan thilrit kha i chang u law cuticun Khrih phungbia cu tlinter u. Zeicahtiah mi pakhatkhat nih amah le amah kha Mi zeimaw i aa ruah ṭung i zeihmanh a rak si ṭung lo ahcun amah le amah aa hlen a si ko. Sihmanhsehlaw ahopaoh a rian ṭuan ning te kha i hneksak ko sehlaw aho he hmanh i tahchunh hlah seh. Cuticun amah le amah cung te ah lunglawmhnak a ngei lai. Zeicahtiah mi kip nih Anmahle an thilrit kha an i phorh cio ko lai. Thawngṭha cawnpiak a simi nih cun a cawnpiaktu kha a ngeihmi thilṭha vialte kha hrawm seh. Na tuhmi na zun lai. Hlenmi va si hlah. Pathian cu dehcawh khawh a si lo. Cucaah mi nih a tuhmi paoh cu amah lila nih a zun ko lai. Cucaah ahohmanh a taksa i a tuhmi cu taksa in rawhralnak kha a zun lai. Sihmanhsehlaw ahohmanh thlarau i a tuhmi cu thlarau in zungzal nunnak kha a zun lai. Cun ṭhatnak kan tuah lioah kan tha chia hlah seh. Kan lung a dongh lo ahcun a caan a phan tikah kan zun ko lai. Cu a si caah caanṭha kan ngeih lio ahhin ṭhatnak cu mi vialte sinah tuah ko hna u sih. A hleiin zumhnak i chungkhar a simi hna cungah khan tuah khun hna u sih. Paul biadongnak Zeitluk cafang ngan pipi in dah ka kut hrimhrim in nan sin i ca ka ṭial kha nanmah nih nan hmuh ko. Khrih Kross ruangah hremnak an in nakhnga lo taksa in ṭhatnak langhter a duhmi hna paohpaoh nih cuarpartan kha an in hnek hna. Zeicahtiah cuarpar aa tanmi anmah lila hmanh nih khan phungbia kha an zul lo. Asinain taksa in phorhlawt an duh caah cuarpar tanter kha an in duh hna. Sihmanhsehlaw kan Bawipa Jesuh Khrih kraws ah dah ti lo i phorhlawt cu Pathian nih a ka sianh lo. Khrih thawng cun vawlei hi ka caah khenhchih a si cang i kei zong vawlei caah khenhchih ka si ve cang. Zeicahtiah Khrih Jesuh ah cun cuarpartan le cuarpartan lo kha zeihmanh sullam a ngei lo. Asinain sertharmi si tu kha a biapimi cu a si. Cun hi phunglam a zulmi vialte hna cungah le Pathian Israel mi cungah daihnak le zaangfahnak um ko seh. Atu thawkin ahohmanh nih hna ka hnawh ti hlah seh. Zeitintiah ka pum hrimhrim ah Bawipa Jesuh ta ka si chinchiahnak kha ka ngaih hna. U le nau hna, Kan Bawipa Jesuh Khrih velngeihnak cu nan thlarau cungah um ko seh. Amen.